Keimah ka min cu Party Chin Sung a si. Hakha Khuahlun ka si i ka phun cu Khengluat a si i atu bulletin in nan hmuh bantuk kha a donghnak te ah Khengluat tiah an ka tial piakmi kha a si. Kan Chinram ah aa dawh tukmi chungah a chuakmi ka si i kum riat chung te, kan chungkhar te a tling tein a khuasami ka si i thonghni kumhlei khata ka pa ne US ah kan au i kan chungkhar tein kaa hen khawh a sami kan si timi kha a hmasa bik ah vun chim hmasa ka duh. Tuni bantuk kan sunsak lenmi thopuai i a tampi nih kan theih lomi mino hrimhrim tu chan ahcun kan theih lomi puai ah hi bantukin caanṭha caan sunglawi taktak ah CCI nih caanṭha nan ka pek caah lunglawmnak tampi ka ngei timi zong kha a hmasa bik ka vun chim ka duh i keimah hi nan ka zoh ahcun nu ka si cun ka kum he kum kul le kum khat a si mino te ka si tuni ka chim ka rel hnga dingmi he online research ka tuah sau lak te ka vun tuah cun YouTube zong a ka kip tein ka vun zoh e um, hi cu fact checks a si ko uh, an phan ko lai tiin keimah zong nih ka zumh hnu ah ka hen nan hmai a rak dirmi ka si timi zong kha a hmasa bik vun chim ka duh e kan vun pe ko hna le i kan nih chinmi cu ram kan ngei holh kan ngei nunphung le phunglam le nunning fiang tein le uh, mirang holh kan hlan cun unique taktak a ngeimi kan si Miphun kan si ruangah hi kan rian cu kanmah mino hna le a ra lai hngami chanthar hna zong nih kan miphun sinak thlau lonak hi a biapi ngaingai i tunni bantuk Chin kumthar kan tuahmi zong hi mino hmailei ah rak chuah dih u ti zongin kahin sawm kan duh hna i tuni bantuk Chin kumthar hi Chin miphun kan sinak a langhtertu le kan pupa chan in kan rak sunsak ngaimi nunphung a langhtertu puai a rak si ve ruangah atu bantuk nihin ah hin kan lawmh hi a si. I tho timi hi phunthum in ṭhen khawh a si. A pakhatnak ah sunparnak le thang i chuahnak caah tuahmi khuangcawi, bawitebawi, bawipi, cakei fim, sasawm rel, pa sawm rel, rawl sawm tuk le puanpar tibantuk hna hi an si. i a pahnihnak ah mithi he aa pehtlaimi puai a si i mah hna cu lamserh, seriah thawh, ngachuk ti bantuk hna hi an rak si i cu ni bantuk ah cun ngakchia zong hi thluachuah rak halpiak hna zong hi an si. A ruang cu thluachuah halpiaknak ni ngakchia zeikantele a luanciami chungkhar he i peh tonnak zong khan family orient ka ti ko la ta ti mah deu ca zong hin rak hman mi cu asi i a phuthumnak ah kum caan relnak he aa pehtlai mi zong asi i atu ka hen kan pu asimi liancin nih a rak chim bantuk bang khan thopuai tiin pakhat asi cun hlukhla le hniang timi hna zong hi an rak um hihi a thuk deuh zong in le a tam deuh zong in chim kho a rak si ko na tein kan caan vun zoh tikah a um lai tikah a hmailei tu ah kan i ruah ṭhan te kon hna le timi zong kha chim ka duh zeitik ah dah thopuai hi tuah tawn a si tiah cun kum a hun vui i khua a pau thlapa lai a si caan hin rak tuah tawn a si i tuvan tuni tu chan thar in kan rel ah khan cun September ni hlai nga in October ni hlai nga tiang karlak hin rak tuah a si cucu caan thar tha thar kum thar caan a si i an rak timi Chinmi thlarelnak in thothla tiah an rak auh Thothla chungah hin thopuai siseh, sunparnak le thang i chuahnak he aa pehtlaimi puai siseh, mithi he aa pehtlaimi puai siseh, hlunghlai ngaiin puai phunphun an rak tuah tawn tihi theih a si. Cu tho in tho, tho thla in a rak ruah, uh, sorry, say, cun Thothla in thlaruk a rauh hnu ah hin lailei lailei meiduah a theimi cu kan um lai thei lomi zong kan um lai mah lio ah hin hlukhla timi ruah tuah zong a rak si i February a lai in March a thalai a cheu ka te ko la ta mah zong hin rak tuah a si i hlukhla ah hin thothla in an tuahmi puai phunphun kha an rak tuah rih hi hlukhla Hla caan ah hin kum cheu relnak ti nan rak hmanmi cu a si. A dang pakhat cu Hniang timi a si i August thla a dih lei September thla thawk lei ah hin an ruak tuahmi a si. Hniang timi cu a donghnak, a dihnak, a hnubik, a net bik timi a sawh duhnak cu a si. Kumkhat chung i an i chiahmi tirawl an dihlak a si tikah cu bantuk caan har caan ah khan tirawl eiṭi a nuam khun in rak theih a si. Cucu Hnianghrawm timi umnak cu a ruang cu a rak si. Hi caan ah hin li chamthar ban ti zong in theih khawh a rak si. Cucu a sullam cu kan li, kan thal, kan ti, kan ti, kan rawl, a dih, rawlthar, kan vun ban lio te zong hin a sullam cu a si. hi hniang a dih hin tho te cu an vun thawk i cu ni bantuk i thopuai kan tuahmi cu a si. Thothla ahcun a cin tlakmi tirawl an kut cungah a phan cang cun hmaikum a ra lai hngami i timhtuahnak zongah an rak hmanmi a si. Cucaah tho timi cu kum a thar ti khin a sawh duh bikmi cu a si. Hi bantuk in tirawl a thar he kumthar phak in puai tuah lai cu an i ngeih tuk caah cheukhat nih cun thopuai caah thiseheh hrawnsa thah awkah thovok hna an i hrawm hna i an i zuat hna. Cheukhat nih tho-ar an erh, zabui an erh, thozu tiin zubu an phan, zu, va le nga hna zong an car hna. thochang zong fathau zong an i chiah cia hna i innpa chakthlang neihniam le dawtmi hawikom chungkhar si hna seh siloah khua ning piin khan caan rak hman hi a si. Cuticun thopuai caah timhlamhnak an tuah. Thopuai hi nithum sung tuah zungzal a rak si. Thopuai tuah tuah hlan ah thoram an riak i puai hi thlapa zoh in rakhiah a si. Thlapa lai lio ahhin tambik cu thopuai hi rak tuah a si i thlamui siloal le mirang holh in cun crescent moon mah ahkhin cun thopuai hi rak tuah a phung a si lo tiin theih a si. Cucaah upa hna nih thlapa an zoh i thoni cu khiah tawn a rak si. Chin miphun cu kan ngeihmi puai paohpaoh le kan laam paohpaoh ahhin zu le sa he aa erhmi kan si. Khrihfa kan si hnu in tah zeitin in dah thopuai hi kan lawmh, cun zeitindah caan kan hman timi zong hi a tampi nih cun halmi a si. I hrinṭhan kan vun si hnu kan nunphung ṭhaṭha hna zong a tampi cu an tlau len. khakha siangbawite nih fiang fia an rak sian lo tuk ruangah i atu ni ah kan rak theimi thlaithar tho tiin tho phun khat an rak tuahpiak hna i hi thlaithar tho ti hi zeitik kum dah a ra i thawk timi cu fiang tein hngalh a si lo an tuah ning cu kum khat chungah cinthlakmi thlairawl cu an an cut an zat tikah biakinn ah thlaithar phunphun an chuahpi i Pathian sinah thlacamnak he pekchanhnak an tuah ṭhan. Zarhpini ni khat khi an khiah i hi thlaithar tho siloele kannih nih kan theih ningin cun Thlaithar Sunday hi tuni tiang zonginn tampi nih kan tuah i kan tuah ka hmuh caah keimah zong ka lung aa nuam ngaingai. Nunphung kan thlaunak kan thlau nakhnga lo hmailei zongah hi bantuk hin hruaitu upa hna nih khua an khanpiak zungzal u timi zong kha forhfial kan duh hna. Hi bantuk in Chinmi ti rawlthar kan hmuh tikah nithar thlathar kan phan tiin lawmhnak puai an tuahmi caah an tuah an tuah caah independence kan hmuh hnu a hmasa bik ah Chin Cozah Chin Affairs Councils nih 1949 March ni hlei sarih ni ah October ni kul in niruk in October ni kul in niriat cu Chin kumthar asiloah le Chin Amyuta hnehtu asi asi tiah biakhiahnak an rak tuah. Cu lio i Chin cozah upa hna cu Kanpalet lei in Bumthu Mawng, Lai Vuanci, Tidim lei in Captain Mang Tungnung Secretary in Falam lei in Savut Joint Secretary cun Hakha lei in Lian Thum Chairman an rak si hna. Cucaah Tho cu Chin cozah nih official tein Chin miphun dihlak a kan huapmi Chin kumthar puai a si tiah in biakhiah a rak si i official holiday kan ngeihmi cu tuan ah an rak chim bantuk khan kannih Chinmi cu pahnih lawng kan ngei. A pahnihnak cu an rat chim bantuk khan Chin National Day hi a si i mah hna pahnih he lawnglawng he kan ngeihmi a si timi zong kha theihternak vun tuah ka duh. Cu ve bantuk in hi thopuai hi Chin miphun mipi dihlak in a kan huaptu a si ruangah kan phaknak ram kip ah pehzulh ding i hrimhrim in kan i zuam cio hna lai te zong in a kan zohtu vialte le kai a rami vialte sin zongah forhfial kan duh hna. A donghnak lei ah ka kal ko lai i kan zapi sinah forhfial kan duhmi hna cu hmunkhatte ah miphun pakhat, Chin, kan sinak, dawtnak, a sunlawih zia, cun kan tuanbia a muru philh loin sunglawi tuk in a ropui ngai in hi bantuk Chin kumthar tuah zong hi kan pehzulh ding hlahrim a si tiin ka hmuh. A hlei in zu le sa he ṭhutdir ti i le i erh ti loin Pathian pekmi miphun kan sinak, kan ram, kan holh, nunphung, phunglam le nunning hna tiangin tho kan sunsak hi ni ah hin lom in bia chim ko hna usi te zong vun chim ka duh thlachuah hal caan ah hmang hna usi ram chung lam leng sorry sech khatin Bantuk ni kan sunsak ni ahhin ramchung ramleng a ummi miphun vialte zong nih pehtlai tein kan sunsak ding a si timi zong in ka hmuh. Cun chanthar mino hna zong a tlakpitu sinak dirhmun tiangin thinlung ngei hna u si ti zong ka saduhthah nganpi ka ngei. Tulio ah kan hruaitu kan upa hna zong nih Mino hna hi kan a lamkip in kan cawisang ve u. Challenges involve us. I cun mizo, mino zong nih kan ti kan tawk khawh paoh ah khan cun kan i pek hrimhrim ding a si. Cun hmunhma a um ah cu a cu in kan i cuh hrimhrim ding a si timi hmenh khi kei nih cun ka hmuh. Kan miphun sinak mah tluk aa dawhmi Pathian thluachuahmi miphun sinak hi a tlau lonak ding caah hruaitu hna nih mino hna caah a fak deuh in khua na kan khaan piak ko Ka u te zong in nawl hna ka duh. An chim tawn ahcun tuhnu kum sawm nga hnu ahcun kan miphun sinak a tlau lai ti zong in tampi nih an chim rel cang. Na siang ko maw? Asilole naa siang ko maw? A ruang cu Chinmi na sinak hi nangmah dawt ko na si cu hoi dawt hna. Naa sian ko maw? Na ṭhu sawhsawh ko lai maw? Chinmi na sinak a tlau lai khi naa ruah kho ko maw? Na ṭhu sawh ko lai dah. Pumpak cio in zuamnak thinlung nan ngeih ahcun hi bantuk nakin a sunglawi deuh chinchin zong in kum Chin kum thar zong hi kan hmang kho lai ti zumhnak nganpi ka ngei. Kan caan kan caan a si hi kan caan a si hi kan tuan kawl lio a hau kanmah hrimhrim hi rian kan ngei kan shin kum thar tuanbia cu a zatawk in tu ni ah ka hin keima pumpa in siseh cun ka hin kan pu a simi zong nih a rak chim cang e kan theih hngalh cang nang le kei tuanvo kan ngei hi Atu lioah kan dohthlennak he Chinsun kan rian a ngan tuk hringhran tihi nan hmu ko lo maw? Pakhat lawng in a tling hnga ti maw nan ruah siloah le kan zapi tein ṭuan kawl dah kan herh cang ti i lungtlinnak dah nan ka dirpi hnga? Kan i tinhmi cu kan miphun tlau lonak siseh law mah tihin tinh ding ahcun nang le kei dawkaw kan herh hi kan ṭhut sawh ding a si ti lo. Mah le ṭuan awk cio kan ngei, cun ṭuanvo kan ngei cio. i ka bia donghnak ah tuni ka chim relmi vialte he ka chim bantukin khan online ah tlawmpal te research tlawmpal te cu a saulak te research ka rak tuah hnu i fact checks ka rak tuah hnu ah ka chimmi a si na tein ka chim relmi a um si ahcun ka ngaithiam ulaw ka theithiam ko timi zong kha vun in nawl ka duh hna e hawi chim cia zong keimah nih ka vun chim ṭhanmi zong a um lai cun keimah zong nih a pehpar in ka vun chimmi zong an um lai ka chim rel sawmmi a um ah khan cun ngaihthiam kan nawl hna i tuni a rami vialte ka hin siseh online a kan zohmi vialte Chin kumthar lawmhnak nan cungah um cio ko seh tiin ka bia donghter ka duh ka lawm.